Drama sydd wedi cael adolygiadau ffafriol iawn yn barod ydy cynhyrchiad diweddara Sherman Cymru Llwyth, sy'n archwilio bywydau criw o ddynion ifanc hoyw yng Nghaerdydd. Wel, cyn i ni glywed barn y panel, dyma i chi rai delweddau o'r sioe.

Feiddgar yn wir, Chris, yn ddrama sydd yn nodi dechrau newydd yn hanes y theatr yng Nghymru. Ydy hynny'n or-ddweud, ta 'sa chi'n cytuno? Dw i'm yn siŵr lle mae'n ffito mewn gyda dyfodol y theatr yng Nghymru, ond o ran un cynhyrchiad, o'n i'n meddwl bod hi'n ffantastig, i ddweud y gwir, yn wirioneddol wych. Pam hynny?
Dw i'n credu oherwydd bod, yn benna', oherwydd bod yr emosiwn mor real ynddi. Wnaeth hi gyffwrdd arna i mewn ffordd nad yw drama mewn unrhyw iaith, erioed wedi gwneud, mae'n wneud i chi chwerthin, a'r eiliad nesaf, mae'n gwneud i chi sell-efen. Ac os oes unrhyw un ddrama, unrhyw ddrama yn gallu llwyddo i gyfuno'r emosiynau hynny, mor hawdd, mor llithrig a mor naturiol, mae hynny i fi yn arwydd ynddo'i hun o fawredd y ddrama. O'n i'n cyfeirio Sharon bod hon yn ddrama am am griw o fechgyn hoyw felly, ond mae'r themâu sydd wedi plannu yma gan Dafydd James yn, yn dipyn ehangach na hynny. Ydy, mae'n gyfoes, mae'n berthnasol, mae'n adloniannol, mae'n noson wych yn y theatr fyd wrth gwrs, a mae'n archwilio'r tensiwn rhwng y sefydliad diwylliannol Cymraeg a bobl sydd ar y tu allan iddo fe, os liciwch chi. Mae Simon Watts yn wych iawn yn chwarae Aneurin, sy'n byw yn Llundain. Methu bod yn greadigol yng Nghymru, hyd yn o'd yng Nghaerdydd sydd erbyn hyn yn ddinas Rhyddfrydol eangfrydig iawn, ac yn sgrifennu y darn o farddoniaeth ar gyfer yr Eisteddfod, mae e'n timlo'n glir fydd yn 'i wrthod e a fydd e ddim yn gallu bod yn rhan rhan ohono fe, on'd yfe? A felly dyna sydd yn bwysig iddo fe, dwi'n meddwl, yr yr yr archwilio'r y tensiwn yma, sydd, fi'n meddwl, yn cael ei adnabod gan aelodau o'r gynulleidfa ac felly mor berthnasol. Fo Aneurin ydi rhyw fath o arweinydd i'r i'r llwyth 'ma ynde Huw? Beth am y cymeriadau eryll? Beth beth sydd yn... Pwy ydi'r bobl sydd yn ymddangos ar y llwyfan i gyd? Yym mae gennych chi yy fel t'wod pedwar ffrind gwahanol. Mae gennych chi'r yr y ffrind hynna sef Dada sy'n rhyw fath o edrych ar ôl nhw gyd. Wedyn mae gennych chi y prif gymeriad a wedyn yym cwpwl arall sy'n ffrindie yym, efo nhw sydd yn dadlau ac yn syrthio allan trwy'r ddrama, ond be o'n i'n hoffi oedd yr, yr monologues hir yma oeddech chi'n gael gan Aneurin yn prif gymeriad, yn, yym, yn monologues eitha existential hir, yn efo'r asides bach camp yma trwy'r amser, a pan o'n i'n gwylio fe o'n i'n teimlo fel, se oedd e'n rhywbeth hunangofian- dwi ddim yn nabod y, yr awdur, ond o'n i'n teimlo fel se o'n i'n gwylio Noson oedd wedi digwydd yn amlwg ac wedi rhoi dan chwith wedyn, ond oedd e'n teimlo'n real iawn, a fel falle noson oedd wedi digwydd yn ei fywyd e o bosib. Ie, beth am grefft Dafydd James a dramodydd te? O, mae'n wych, a fi'n, mae wedi bod wrthi'n gweithio am dair blynedd gyda Sherman Cymru. Ond dyma'i ddrama gyntaf yn y Gymraeg. Yn y Gymraeg, mae wedi sgwennu'n Saesneg, oedd e ddim eisiau sgrifennu'n Gymraeg, oedd e ddim yn gwybod shwt alle fe, a dwi'n meddwl bod hwnna'n berthnasol iawn hefyd, bod e ddim yn gallu trafod ei brofiad o fe yn y Gymraeg, a mae hwnna wedi bwydo fewn. Ydy, mae 'di sarnio'n ofalus iawn i ni'n dechrau ar y noson a ma' fe'n... Ma'r tensiwn yn codi ag yn codi ag i fi yym trobwynt y ddrama yw yym pan fydd Aneurin yn mynd â'r bachgen ifanc yym sydd hefyd yn berfformiad gwych iawn gan Sean Young yym a ma' nhw yn yn yn tŷ Dada a ma' Dada yn dechrau poeni am agwedd Aneurin at yr un ifanc a ma' 'na rywbeth rhyw twist yn digwydd yn fan'na yn y ddrama ag o fan'na ymlân mae'n datblygu ag yn datblygu ag yn datblygu i rywle emosiynol Gwych iawn, iawn, iawn, iawn, yn dyfe. Mae ma na grefft anhygoel yn y saerniaeth y ddrama, yn dyfe. Mae mae'n anodd iawn siarad amdani mewn ffordd achos bod na gynifer o lefelau ynddi. Yy ar un olwg, allech chi fynd i edrych arni, jyst edrych ar chorthyn ar y pits ffynni a llefen ar y pits trist, full stop. O mae yna lwyth o bethe yn llythrennol, llwyth o bethe yn y ddrama. A 'dan ni gyd yn perthyn i ryw lwyth, yn dydyn? Yn hollol. Felly mae yna uniaethu yn sicr gan bawb o'r gynulleidfa. Ie, a dwi'n mynd gyfoethog iawn, so ni yn hoffi mynd i weld e, dwyt ti 'di gweld e, mwynau enwau. Dwi 'di gweld hi dair gwaith, I mean, nes i ddim fwynhau Beth am yr elfen 'na, dair gwaith? Tair gwaith, ie. Gellwch chi ateb hwn ta. Y Gymraeg a'r Saesneg, mae'n ddrama ddwyieithog ac eto Oeddech chi'n sylwi ar hynny? Yym, wel, o'n i 'di darllen y sgript o flaen llaw, ac wrth ddarllen y sgript, o'ch chi yn sylwi, esgob, mae yna lot o Saesneg yn hyn. Mm. Ond, oherwydd mor naturiol oedd y cymeriadau, oedd y cymeriadau wedi creu mor gelfydd, pan o'n nhw'n perfformio, chi'm yn sylwi, oedd e jyst yn twmlo'n hollol normal a real wedi'r cyfan, fel 'na ma' lot ohonon ni'n siarad. Fel 'na ma' bywyde lot ohonon ni'n hollol ddwyieithog. Ie, a beth am yr elfen gerddorol wedyn? O'dd 'na gerddoriaeth yn llifo drwy drwy'r ddrama yndoedd? O'dd y gerddoriaeth yn gweithio'n wych a'r caneuon t'od y dene- defnydd yma o caneuon traddodiadol Cymraeg iawn o'n yn ca'l 'u canu yn sydyn 'dych chi'n gweld nw fel pethe rei camp a dros y top a o'dd Ddarn ar diwedd y ddrama d- m- lle mae 'na côr anferth yn cerdded ar y llwyfan a o'n i'n meddwl fod y darn yna'n wych, oedd e mor ddoniol a dros y top a... A mae'n gorffen ar nodyn mor yy gadarnhaol a hyfryd yn dyw e? A mae 'na ddarn gwych iawn lle mae Dani Grahn mewn drag yn dod allan o'r peiriant sigarennau sydd yn hyfryd iawn, iawn, iawn. Gyda'r Saesneg a'r Gymraeg o'n i'n meddwl bod e'n gwbl naturiol ond un lle o'n i'n teimlo ma' 'na ormod yn fan hyn lle o'dd cymeriad Paul Morgans a 'i gariad e yym Gareth yn cwmpo mas a o'n i'n meddwl mynd mlan yn hir tipyn bach yn fanna a wedyn nes i ddarganfod bod yr actor sy'n chware Gareth ddim yn siarad Cymra'g o gwbl felly dwi'm yn gwbo shwt o'dd e 'di dod i ben a deud y gwir a a fod yn rhan o'r holl beth ond o' chi ddim yn sylwi hynny o'dd e'n ca'l 'i blethu mewn mor gelfydd a fel o'dd Chris yn deud Mor naturiol ac yn rhoi teimlad o gyfoesedd iddo fe. Mae'n brofiad mor normal yn dyw e. Nid pawb ohonon ni sy'n briod â Chymro neu Gymraes Gymraeg arall, a mae lot ohonon ni ohonon ni mewn perthnasau hollol ddwyieithog. Oeddech chi, Chris, yn derbyn yr elfen gerddorol, oedd o ryw fath o soundtrack i'w fywyd, i fywyd Aneurin, yn doedd? Yr unig elfen chydig yn yddol, negyddol fyse gen i. O'n i ddim yn hollol siŵr beth oedd cyfraniad y côr ar y diwedd. Oedd yna gôr yn dod mlaen ar y llwyfan. O'n i ddim yn hollol siŵr am hynny. Ond wedi dweud hynny, o, doedd e ddim yn amharu ar ba mor wych oedd y cynulliad. Bydden i 'di licio gweld y côr ar y llwyfan. Dim lle yn Chapter le weles i fe, ond bydde, bydde fe 'di bod yn braf mewn theatr fawr i weld y côr yn canu yn ystod y, y, yr holl berfformiad, yndyfe? Ond, mi gawson ni weld Margaret Williams, a nawn ni ddim deud mwy am hynny.
A oedd hi yn y gynulleidfa pan es i hefyd? Oedd hi yno, oedd hi? Oedd wedi cael gwahoddiad arbennig.